מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אונזער מישען איז צו עמפאוערן אידיש ספיקינג אנטרעפענארס צו ווייזן אז זיי קענען מצליח זיין, און אזוי ווי אונז ווייס מיר אז אונטער יעדע אידיש ספיקינג אנטרעפענאר ליגט א סוקסעס סטארי, ס'ליגט א געוויסע סטארי וואס אונז דארף מיר ברענגען צו דיך דיך צו העלפן אין דיין דזשורני צו מצליח זיין, זעץ איך מיך אראפ מיט אידיש ספיקינג אנטרעפענארס צו הערן אביסל וואס זיי זענען אריבער, וואס איז זייער סטארי, דיך צו קענען העלפן אין דיין וועג צו מצליח זיין מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף. היינט זיץ איך דא מיט מיין חשוב'ע ידיד ר' פשיהא געטער, שקויעך פאר'ן קומען שיהא, ס'גוט דיך צו האבן דא, שלום עליכם. שלום עליכם חיים, שקויעך. איך מוז דיר זאגן שיהא, פאר אונז פאנגן מיר אן, ס'איז מיר א ספעשל פריווילידזש צו רעדן מיט דיר וועגן אפאר זאכן, קודם איינס, אונז זעמיר ידידים פון פארדעם, אבער ס'איז די ערשטע אינטערוויו פון די פאדקעסט וואס איך מאך אין ארץ ישראל. אקעי סאו ס'איז מיך א ספעשל זכות און א אפשר חיוני לעטס קאל איט אז איך זיץ מיט איינעם אין ארץ ישראל וואס איז מצליח און און און איך קען דיך נישט נאר פון א ביזנעס פערספעקטיוו איך קען דיך אויך אין א פערסענעל א סעמפל וויאזוי א איד דארף אפרעכטן זיין לעבן צו צו צו קמח ותורה גדילה במקום אחד מיטן אייבערשטנ'ס הילף סאו וואלקאם שיע. ס'איז מסתמא גאר פאסיג אז איך טוה אין ריעל עסטעיט אין ארץ ישראל, און איך העלף מענטשן קומען קיין ארץ ישראל, סאו די ערשטע מאל דו מאכסט עפעס אין ארץ ישראל זאל האבן שייכות מיט מיך. יא, ביוטיפול. סאו שיע, איך וויל דיך בעטן פאר אונז פאנגן מיר אן, גיב מיך קודם אביסל א בעקגראונד, וועיר יו קאמינג פראם,

כ'וועל זאגן ווייל איך ווייס נישט ווי ס'גייט די סדר פון די פאדקעסט אבער איך פאר ווי ווייניגער סטראקטשער אלץ בעסער. אקעי. ספאנטעניעס. סאו כ'דערמאן זיך יעצט א אינטערסאנטע מעשה ווען איך בין געווען א בחור איך האב געלערנט דא אין ישיבה אין ארץ ישראל און איך האב ליב געהאט ארץ ישראל און איך האב געגאנגען וועסט דו א סקילה צו גיין פערציג טעג אין כותל איך האב געמאכט די סקילה פערציג טעג אין כותל וואס איז געווען מיין תפילה? מיין תפילה איז געווען

ס'איז טאקע די בעסטע דו רעדסט וועגן דעם ווען מ'רעדט וועגן אידישע ענטערפרענורסים. האסט געגעבן האסט געגעבן א הקדמה וואס איז דיין דיין פאדקעסט איבער כ'האב גערע כ'האב געוואלט זאגן עפעס א טשעינדזש האסט געזאגט אז אין יעדע ס'איז דא אונטער דעם א סוקסעס סטארי ס'איז מסתמא אונטער דעם דא א טשעלענדזש. דו וועסט אבסעלוטלי. פארשטיין די בעיקר איז טשעלענדזש. דאס אונזער אה. פאקוס. איך וויל דאס בעיקר. ביי די וועי ס'איז געווען א פלאץ עס פעך אבער נו עס איז אויפגעכאפט. איך האב געטראכט איך זאל עס ריקארדן נאכאמאל און נאכדעם האב איך געטראכט נע ווער גייט הערן? האסט געהערט? סאיז א גוט. אקעי. סאו דו ווילסט אז די מענטש וואס הערט דאס צו זאל קענען טראכטן אקעי וויאזוי קום איך אן צו די זאך. איך האב אזא נעטשער, איך זע איינעם סוקסעספול טראכט איך גראד אה ער איז אנדערש ווי מיר. האסט אמאל געטראכט אזוי? אה ער איז אנדערש. איך מיין אז ס'איז נעטשער און דאס האב איך בין אוועקגעקראכן א מינוט ווייל דו זאגסט אז האסט געזאגט אז מ'זאגט אים דאנט וויש פאר סאמטינג יו מייט ענד אפ געטינג איט, איך מיין אז ס'איז דא א געוויסע חסימה ווי מענטשן ווערן אסאך מאל בלאקד איז ווען מ'איז א קליין קינד האט מען נישט מורא צו טו וויש טינגס, ווייסט איך מיין, קליינע קינדער חלומ'ן צו האבן א פליגער, צו האבן א גרויסע ספארטס קאר, צו האבן, ווייסט איך מיין, קינדער האבן דמיונות, האט נישט מורא פון די למעשה חלק. האט נישט מורא פון די דמיון, וועגן ס'איז גוט צו דמיונ'ען, ס'מאכט אים פילן גוט, ער שפילט מיט קארס און ער שפילט מיט זאכן, ממש ער לעבט זיין דמיון, ווי ער וואקסט אויף כאפט אן צו כאפן אז מען באקומט נישט וואס מען דמיונ'ט, און מען באקומט נישט וואט יו וויש פאר. סטאפט ער צו דמיונ'ען. סטאפט ער צו דמיונ'ען און ער סטאפט צו ווישן. און ממילא מערקט אויך רוחניות, און כ'מיין אז ס'איז זייער וויכטיג יסוד ווען א מענטש וויל טראכטן ווי ער קען אנקומען צו ערגעץ, און כ'מיין ס'איז זאך וואס איך האב לעצטענס געטראכט אויף דעם, ס'איז זאך וואס מען דארף מספעל זיין אויף דעם, ס'הייטש, מען זאגט פסח יסודך ומזבח לכל חרוצן, דאווען צו די אייבערשטער אז מיין רצון זאל נישט ווערן פארשטאפט, זיין רצון זאל נישט ווערן פארמאכט, כ'האב מורא צו צו טו וויש פאר סאמטינג, ווייל אויב איך נישט באקומען עלעך באקומען א פון די פון די ווי איז פון די רידזשעקשן אז איך באקום עס נישט איך ווער צובראכן איך ווער אנגעזעצט איז בעסער איך וויל נישט ס'גוט וויפיל איך וויל און און שוין איך וויל נישט גארנישט מער, ניין איך וויל אסאך מער האב נישט מורא צו וועלן, איך מיין דאס איז א יסוד און באמת אריינברענגען אין זיך די רצון צו וועלן זיין גרויס צו וועלן וואקסן צו וועלן טון. דו מיינסט צו זאגן אז איך לימיט די רבונו של עולם ביי מיינע תפילות צו מיינע אייגענע לימיטעישאנס? אמת, דו לימיטסט די רבונו של עולם ווייל, הונדערט פראצענט, ווייל א מענטש דארף זיך צוגרייטן צו זיין א כלי קיבול אז די אייבערשטער, וואס אונז זענען מקבלים, די אייבערשטער איז משפיע. איז א כל יכול, וואס קומט עס אן צו דיין לימיטעישאנס? יא, עקזעקטלי, און דו לייגסט אריין אין דין כלי קיבול, לייגסטו אריין, ווייסט איך מיין, דו בעטסט נישט, דו עפענסט נישט דיין הארץ צו וועלן אז מ'זאל דיך קענען משפיע זיין, סאו

איך האב חתונה געהאט דא, גלייך נאך מיין חתונה, און די ערשטע תקופה בין איך געווען א גבאי אין גני גאולה, נאך די ערשטע די ערשטע שלבים פון גני גאולה שילן ווען עס איז נאך געווען קליינע קאראוואנען, היינט איז נאך אלץ קאראוואנען אזעלכע, אבער דעמאלס איז נאך געווען ממש אזוי פראוועזארישע בילדינגס, און שפעטער האב איך געארבעט. איין מינוט, פאר ווער ס'ווייסט נישט גן עגלה איז א פלאץ פון מניינים, שטיבעלעך, מניינים איינס נאכן צווייטן, אקעי. איך מיין אז יעדער איינער ווייסט יא. אין די אין די נעיבערהוד פון רוממה אין ארץ ישראל איז דא א בית מדרש גן הגאולה וואס ס'איז דא דארטן אסאך מניינים. זייער גוט געזאגט. און דארט בין איך געווען חלק פון די מייסדים וואס האבן אוועק געשטעלט דער פלאץ, פאר דעם איז געווען אן עיר וואס חוץ לארץ'דיגע מענטשן זענען געקומען וואוינען אין גן הגאולה, מ'האט אוועק געשטעלט שטיבלעך, מ'האט אוועק געשטעלט א קהלה, כ'האב געהאט א גרויס חלק אין מייסד זיין די פלאץ דארט, און נאכדעם האב איך געארבעט, איך מיין ס'האט אנגעהויבן. כ'מיין עס איז געווען אזויווי א דזשאב אז מ'האט דיר באצאלט. ס'איז א דזשאב, יא, כ'בין א איינגעשטעלטע, כ'בין א געבער, יא, ס'האט אים איינער וויל וויסן וויאזוי שטייגערט האט אנגעהויבן, כ'בין א שמש אין א שול, יא,

איך האב יעדע מענטש וואס אריין קומט און זאגט גוט מארגן, איך האב יעדע איינעם אויף גענומען, יעדע איינעם איך האב געמאכט יעדע איינעם פילן גוט, איך מיין ס'איז א יסוד וואס מען קען נעמען שפעטער אין די ביזנעס אויך צו מאכן מענטשן פילן גוט, סאו דאס איז געווען מיין ערשטע דזשאב דא אין ארץ ישראל. מעג איך איבער האקן א סעקענד? יא האק מיך איבער איך הייס דא סייווי. ניין ניין סאו ניין ס'איז איך וויל מיך דא אויסשטעלן ווייל איך האב געטראפן דא עפעס א געוויסע פוינט וואס ס'קען צו מען וועל צוריק קומען צו דעם, דו זאגסט פשוט א שמת הגבה כאילו ווען דו ביסט א שמת ביסט א גבה איז עס פשוט וואס דו האסט געטוהן דעמאלטס אלס גבה האסט געבילט וואטס קאלד יומען קעפיטל. יומען קעפיטל איז א עסעט וואס ס'דא דעם מענטש וואס הייסט שי' געט ער ער האט א געוויסע עסעט וואס דאס קענסטו נישט אוועק נעמען די די מארקעט קען קראכן די ריעל עסטעיט מארקעט קען קראכן אלעס קען גיין אין דער ערד אבער דאס בלייבט און דאס ווערט אנגערופן יומען קעפיטל ס'איז דער מענטש'ס קעפיטל יא? ביי דיר איז עס געווען? מקבל דאס פאר כל אדם בסבר פנים יפות, באקומסט א געוויסע, ביסט א מענטש וואס איז נאנט אז דו נעמסט שיין אויף א מענטש, דאס באגלייט דיך פארעווער. אמת, און גראדע איך האב נאכדעם גענוצט די יומען קעפיטעל, עס איז נישט געווען מיין כוונה ווען איך האב אויפגענומען יעדעם איינעם, אבער צום סוף פון דארט האב איך אנגעהויבן בויען מיין ביזנעס, ביז כ'בין נאכנישט אנגעקומען צו דעם. רייט, אבער דו האסט עס געבויט שוין אין שול דעמאלט. אמת, אמת, אפילו איך האב נישט געוואוסט וואס איך בוי. האסט געמאכט קאנעקשאנס, מענטשן האבן דיך געקענט פאר א מענטש וואס נעמט שיין אויף מענטשן, ביוטיפול, אקעי, קאנטיניו.

העלפט מענטשן מיט בודזשעטינג. העלפן מענטשן מיט בודזשעטינג, יא, דאס איז דאס איז די ריכטיגע זאך, סאו איך האב דארט געארבעט. אה, איך מיין אז ס'איז דא אזא ארגאניזעישן אין אמעריקע אויך, יא, ס'איז מסילא. מסילא? מסילא, ס'העלפט, יא, אקעי. סאו דאן האב איך געארבעט דארט פאר אויך א קליינע תקופה. נאכדעם האב איך געארבעט אין ביאן, איך בין א ביאנער חסיד, און די אמת איז מסילה מיט ביאן איז געווען ב מ אין די זעלבע צייט וואס איך בין נאך געווען גאב אין שול, ס'הייסט ס'האט זיך איך האב איך האב אין די זעלבע צייט וואס איך בין געווען גאב אין שול האב איך געזוכט נאך זאכן צו טון, אין ביאן האב איך געארבעט און דעמאלס איז געווען די אנהייב וואס די מוסדות האבן אנגעהויבן מאכן די שיינע, מ'רעדט פון צוואנציג יאר צוריק, סאו היינט איז עס זייער קאמאן אז ווען א מוסד וויל מאכן א דינער איז מאכט מען אזא שיינע ווענט און מען מאכט א גאנצע מצב פון די דינער, ווייל פארדעם איז געווען אז מען האט געמוזט צוזאמשטעלן געלט איז מען געקומען אין שול מען האט געברענגט אביסל הערינג מיט די קרעקערס און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די מושג אז מען מאכט שיינע געלט, מען האט אינוועסט אין א דינער, דעמאלטס האט זיך אויך אנגעהויבן די מושג אז מען קאלעקט צוזאם די געלט פאר די דינער, די דינער איז שוין אזא הוקרה פאר די מענטשן וואס האבן געגעבן געלט, סאו אט דעמאלטס האב איך געארבעט אין ביהמ ד אויך א קליינע תקופה, און גלייך נאכדעם האב איך אנג האב איך געעפענט די די די ריעל עסטעיט ביזנעסעס נאכדעם בין איך אוועק געגאנגען פון ביד. קודם גיב מיך א טיים ספען פון וויפיל צייט רעדט מען? זאג מיר פון דיין חתונה נאך די חתונה ביסטו גלייך געגאנגען זיין א שמש? נאך מיין חתונה מסתמא ביז אין א יאר פון די חתונה בין איך שוין גלייך געגאנגען ווערן א גבאי יא. אקעי און ווי לאנג ביסטו געווען א גבאי?

און תוך כדי ווען איך האב אפגעלאזט ביאן האב איך שוין האב איך דעמאלטס געעפנט א מענעדזשמענט קאמפעני. סאו דו האסט אפגעלאזט ביאן צוזאמען מיט גאבע אדער? ניין, איך בין געבליבן גאבע און איך האב געעפנט א א ביזנעס מענע א ריעל עסטעיט מענעדזשמענט קאמפעני, מענעדזשן דירות פאר חוץ לארץ'דיגע וואס וואוינען נישטא. סאו פיר פינעף יאר נאך די חתונה ביסטו א גאבע אין גן הגאולה? און אויך א ריעל עסטעיט מענעדזשמענט, דאס הייסט א איד פון חוץ לארץ האט א דירה אין ארץ ישראל, האסטו געמענעדזשט פאר אים די דירה? יא, איך האב געמענעדזשט, געמאכט פאר אים שארט טערם רענטעלס, יא. אקעי, און דו האסט ווי גענומען א פערסענט פון וואס איז אריינגעקומען? וויאזוי איך האב גענומען א פערסענטעדזש, יא, פון וויפיל מען פארדינגט האב איך גענומען א פערסענטעדזש. אקעי, און דו האסט דאס געדארפט הייערן סטעף צו קלינען? נאכנישט, נאכנישט, וואס איך האב געדארפט טון, די ערשטע זאך איז, ווען מען רעדט פון כאילו וואס איך האב געטון, אזא מענטש זאל זיך קענען ארויסלערנען פון דעם, איז די האסלען, דאס הייסט, דעמאלס האב איך נישט עדווערטייזט וואס איך טו, דעמאלס בין איך געגאנגען מענטש מענטש, ארום געגאנגען אין שול, איך האב געפרעגט מענטשן דו ווייסט אפשר איינער וואס האט א דירה, דו ווייסט אפשר איינער וואס וויל דינגען א דירה, איך האב עס בתוך כתב עת פון רגבה האב איך געמאכט קאנעקשאנס מיט מענטשן און געמוטשעט געמוטשעט אפשר דאך ווייסט איינער אפשר האסטו געהערט, אזוי בין איך אנגעקומען נאך א קלייענט נאך א קלייענט און איך האב געבויט א קלייענטעל פון מענטשן וואס האבן דירות און א קלייענטעל פון מענטשן וואס קומען דא קיין ארץ ישראל און ווילן דינגען דירות, איך האב זייער שטארק געארבעט און. שארט טערם רענטעלס דעמאלס. אבער די יסוד פון דיין ביזנעס דעמאלטס איז געווען אז דו ביסט א גבאי. יא. אזויווי די גבאות האט געפירט די מענעדזשמענט ביזנעס. די גבאות מיט די שיין אויפנעמען מענטשן. צוזאמען אמת יא. אבער עס איז גארנישט צוגעקומען צו קיין תכלית נאר ווייל דו האסט געבעטן נאך. נאר ווייל איך האב געבעטן. האסט געבעטן, ווייסט, גיב מיך, רעקאמענד מיך, יא. אקעי. ביי די וועי פאר איך גיי ווייטער, איך בין סתם נייגעריג אלס בחור, אלס קינד. קענסטו צוריקקוקן זאכן וואס דו האסט געטון וואס מ'האט געזען אויף דיר דעמאלטס אנטרעפענורשיפ אדער אזא זאך? איך מיין אז יא, איך מיין אז איך בין אלעמאל געווען כאילו א אנטרעפענור, ס'הייסט אין די שול פון די ביאנע שול אין לאנדאן איז מיין טאטע געווען די גאבע דארט, פון דארט איז געקומען די גאבאות, אה, דיין טאטע נאך א גאבע, אקעי, יא, עליו השלום, ער איז געווען די גאבע, מיין טאטע פלעגט זיך רופן שמס, איך זיך אים נישט גאבע, איך בין שמס, ער האט ליב געהאט זיך צו בארופן מיט דעם

איך האב דעמאלס, ס'איז נאך נישט געווען דעמאלס אזא קניות ספרים, נישט געווען גענוג ספרים דעמאלס אין שול, כ'בין געווען א יונגע בחור, און איך האב געגאנגען און געמאכט א קניות ספרים, צוזאמגענומען געלט פון מענטשן, איינגעקויפט ספרים, איך בין ממש געווען א יונגע בחור, איך געדענק אויך ווען זיי האבן געהאט אינדערהיים, האבן זיי געהאט א בוים וואו ס'האט געוואקסן ערבות, סאו ערב הושענה רבה האב איך צוזאמען מיט מיין טאטע האב איך געזאגט מיין טאטע איך וויל פארקויפן, ער האט פארקויפט די ערבות און פון דעם האב איך געקויפט ספרים פאר די שול. אזוי ווי, נאכאמאל, סאו דו האסט פארקויפט די ערבות האסט מנדב געווען די געלט פאר די שול פאר די ספרים? יא, יא, איך מיין איך געדענק נישט צו מיין טאטע האט אזוי געוואלט אדער כ'דענק נישט פונקטליך וואס ס'איז געווען אבער כ'געדענק אז אז איך האב פארקויפט די ערבות, כ'מיין אז דאס איז געווען איך האב געוואלט נאך געלט פאר די פאר די ספרים, און ס'איז מיר איינגעפאלן דעם געדאנק, מיין טאטע האט מיר געהאלפן אפשניידן אלע ערבות פון די בוים, כ'האב עס פארקויפט און כ'האב געקויפט ספרים. אקעי. און כ'האב געקויפט ספרים יא.

אקעי. פאר אונז גייען מיר ווייטער וויל איך דיר זאגן א שנעלע זאך וואס איך האב צוזאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר. יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר טריי איך צו פאוקוסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט דער מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם. איך רוף דאס אן די ערשטע טויזנט. נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט. אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון דעי אינטערוויו, מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזנט. גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון דעי אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזנט מאמענט. לאמיר צוריק גיין צו די עפיסאד. פיין. סאו מען האלט יעצט פיר אהאלב פינעף יאר נאך די חתונה, די פשיעה געטער, די שמות פון די גאבע, די שמות פון די שול האט אויך א פראפערטי מענעדזשמענט קאמפעני. יא. אקעי, איך מיין עס איז א פערפעקט, איך טראכט אריין סתם פון דיין קריעטיוויטי, עס איז א פערפעקט טרענזישאן, אזוי ווי דו דרייסט דיך אין גן הגאולה, עס איז פיל מיט חוץ לארד'סדיגע געסט, סאו גייסט צו מענטשן, האסט א דירה, אפשר קען איך עס מענעדזשן פאר דיר, עס איז א שאד ס'זיצט ליידיג ווען ביסט נישט דא, אפשר קען איך עס פארדינגען שארט טערם, איינער זוכט יא, ס'איז. ס'איז ממש עפעס נאך געווען סתם פאר ס'איז געווען אזויפיל קאמפעטישן אין דעם? יא, ס'איז געווען פאר ס'איז געווען אזויפיל קאמפעטישן, און ס'איז געווען אנהייב פון די מושג אז מענטש אז חוץ לאז'דיגע קויפן דא דירות, און ס'איז נישט געווען, היינט איז דא אזויפיל מענעדזשמענט קאמפאניס וואס מאכן דאס פאר חוץ לאז'דיגע, איז דעמאלטס נישט געווען. ס'איז געווען א חידוש. ס'איז געווען א חידוש. עירביענבי איז נאך נישט געווען קיין עירביענבי. ס'איז נישט געווען עירביענבי דעמאלטס, ניין. וועלכע יאר רעדסטו?

היינט צו טאגס ווען איינער קומט אויף ארץ ישראל איך גיי מענעדזשן דירות פאר מענטשן וואס פון חוץ לארץ, אקעי ס'איז דא אזא ביזנעס. ס'איז דא אזא ביזנעס יא. אבער דעמאלטס ס'איז געווען א כאפ וואס דו האסט געהאט. אמת יא יא און בפרט אויך אז אפילו איך מיין אז היינט איז מער אויך עסטעבליש בפרט איך זאג מיין ווייב איז געקומען דא קיין ארץ ישראל איך מיין ווען זי איז געווען א מיידל פון ווען ער איז געווען ניין יאר אדער עלף יאר, צווישן ניין און עלף דענק איך פונקט די עידזש, דעמאלס איז געווען אסאך שווערער פאר א חוץ לארץ'דיגער זיך צו ציען קיין ארץ ישראל און צו טרעפן זיך די פלאץ מיט מוסדות און מיט זאכן, סאו בכלל א חוץ לארץ'דיגער אין ארץ ישראל איז געווען אין די פרעמד, סאו די זעלבע זאך ווען ס'איז געקומען אין ביזנעס אויך, אדער ס'איז א מענטש וואס האט געהאט דא א דירה און האט געוואלט איינער זאל עס מענעדזשן, איינער וואס רעדט זיין שפראך, איינער וואס פארשטייט אים,

איך האב פאריגע נעכטן געזאגט פאר מיין זון אז ער האט אנגעהויבן ארבעטן אין עפעס א נייע ביזנעס וואטעווער און ער דארף אפערן עפעס א געוויסע פראדוקט, סאו איך האב אים געזאגט אז א סעילס מענטש אדער סתם א מענטש וואס איז אין ביזנעס אנשטאטס ווען ער באקומט א ניין ווערן צובראכן דארף ער קוקן אויף דעם אנדערש, לאמיר זאגן לאמיר זאגן אין עוורידזש איך ווייס וואס עס איז נאך ניין ניינס איז די צענטע א יא, יעדע ניין דארפסטו וויסן ביסט איין נענטער צו די יא. אבסעלוטלי אבער דאס ווייסטו יעצט. האסט עס דעמאלטס געוויסט? איך מיין, דעמאלטס האב איך נישט געוויסט די טערם, אבער איך האב נישט. ביסט געווארן ביסט געווארן אפגעפאטשט פון נאס? ניין, איך קען נישט, איי דינט טעיק איט פערסענעל. יו דידנט טעיק פערסענעל, ביוטיפול. איך געדענק ווען איך האב אנגעהויבן סעילס, יעדער ניין האט געמיינט, איך האב געמיינט ער רידזשעקט מיך, איך האב נישט געכאפט ער רידזשעקט די אפער וואס איך האב אים געגעבן.

וועמען ס'איז נישט געווען די מושג א מעמבערשיפ אין שול, איך מיין היינט אלע שולן האבן מעמבערשיפס, וועמען ס'איז נישט געווען די די מושג, און איך האב אריינגעפירט דארט אז מ יעדע איינער צאלט דמי חובה, זיי האבן שוין אויף פון דעמאלטס אויפגעהויבן די פרייז אסאך מער, איך האף עס קיינער נישט הערן דא אז איך האב אריינגעברענגט דמי חובה אין גני גאולה, קומען נאר מיט טענות צו מיך, אבער איך האב געמאכט כל מיני נ זאכן, מענטשן האבן מנדב געווען קאווע, מען האט מנדב געווען דמי חובה, מען האט מנדב געווען עלעקטריק, מען האט אלעס מנדב געווען, איך האב געברענגט אסאך געלט פון די שול, סאו מיינע קאמישאנס זענען געווען הויעך,

די גבאות האסט א מענעדזשמענט קאמפאני, טו טאוזענד פארטין, וואס איז געשען דעמאלטס? א טו טאוזענד און פארטין איז בעצם צוביסלעך האב איך אנגעהויבן אריינגיין אין סעילס, איך האב אנגעהויבן מיט מענעדזשמענט, אזוי וואס די דריי סארטן מענעדזשמענט, שפעטער האב איך אנגעהויבן סעילס, די וועג פון גיין אין סעילס ארבעט נאך היינט אזוי, די געדאנק פון. די סעילס וואס איך האב געמאכט איז צו העלפן מענטשן וואס ווילן קויפן א דירה אין ארץ ישראל, מאכן זיכער זיי זענען פראטעקטעד, מאכן זיכער זיי באקומען וואס זיי ווילן, נישט איינער וואס זוכט זיי צו פארקויפן, איינער וואס זוכט זיי צו העלפן קויפן. דאס איז די געדאנק, א בייערס עידזשענט, דאס גייט נאך אן ביז היינט, נאר ס'איז היינט אויף א גרעסערע פארנעם, אבער דאס איז בעצם מיין פילאסעפי, מיט דעם בין איך געגאנגען, איך האב עס נישט געטוישט. און אין א געוויסער צייט וואס די חלק פון די ביזנעס איז געוואקסן, און אין די מענעדזשמענט חלק האט גענומען צופיל כוחות פון מיר, כוחות הנפש, איך האב נישט געקענט גענוג פאוקעסן אין די אנדערע חלק פון ביזנעס סיי וואס מען קען מאכן דארט מער געלט, און סיי וואס איך האב געפילט אז מען דארף מיך מער האבן דארט. א מענעדזשמענט, אזוי ווי דו זעסט היינט איז אסאך מענעדזשמענט קאמפאניס איז מענטשן וואס זענען מער פארלעסליך ווייניג פארלעסליך מאכן עס בעסער מאכן עס שוואכער, אבער ס'איז נישט מען דארף נישט זיין א איינשטיין צו צו צו צו מאכן א מענעדזשמענט, צו קענען רעפרעזענטן א מענטש וואס וויל קויפן א דירה דארף מען אסאך וויסן, אסאך גיידן און מען דארף אסאך מער אינזינען און יענער דארף וויסן אז ער האט א מענטש וועם ער קען טראסטן מיט מיליאנען דאלערס, איך האב געפילט אז מען דארף האבן, מען דארף מיך מער האבן דארט ווי מען דארף מיך האבן אין אין די מענעדזשמענט, האב איך דעמאלס מחליט געווען צו. סאו דאס איז היינט דיין קאמפעני? דאס איז היינט מיין קאמפעני, און אין טו טאוזנט און פֿאָרצן האב איך פארקויפט די מענעדזשמענט ביזנעס, און איך בין אריבערגעגאנגען נאר צו די צו די בייערס עידזשענסי. סאו דו ביסט נישט קיין בראוקער פאר, אזוי ווי דו באקומסט נישט קיין קאמישן ווען איינער קויפט א הויז? יא, אוודאי, דאס איז מיין קאמישן, מיין קאמישן איז ווען יענער מאכט א סעיל, איז באקום איך באקום איך די געלט, יא. זאגסט ער האט געצאלט פון די בייער. איך קום צו דיר איך וויל קויפן א הויז, כמיין וואלק מי טרו די פראסעס, איך וויל קויפן א הויז, סאו דו גייסט זוכן פאר מיר א הויז. שרייב זיך אן מיט פאר איך גיי זוכן, ווען דו קומסט צו אונז און דו ווילסט קויפן א הויז איז קודם כל וויל איך פארשטיין פון דיר, די ערשטע זאך איז אין אונזער קאפ האבן אונז אז ס'איז דא אפאר סיבות פארוואס א מענטש קויפט א הויז, קודם וויל איך פארשטיין די סיבה אז דו ווילסט קויפן די הויז, ווילסט קויפן פאר אינוועסטמענט, ווילסט קויפן אויף די ווייל דו ווילסט קומען קויפן כאן ארץ ישראל, די ווילסט האבן א וועקעישן האום אדער די ווילסט בכלל האבן א פלאץ אין ארץ ישראל אטעם עפעס געשעהט זאל איך האבן צו האסט די פיר סיבות פארוואס די קענסט וועלן קויפן א דירה וויל איך פארשטיין פארוואס נאכדעם וואס איך פארשטיי פארוואס די ווילסט קויפן אפילו היינט איך טוה עס נישט מיט מיט מיט מיט די מיט די בייערס וועגן איך האב שוין מענטשן וואס ארבעטן ביי מיך אבער דאס אזוי אזוי ארבעט מען נאכדעם וואס מען פארשטייט פארוואס די ווילסט קויפן הייבט מען אן גייט מען לאמיר זאגן וואס איז דיין באדזשעט און לויט דעם קען מען אויסארבעטן ווי די קענסט קויפן, פארשטייט פארוואס, ווי, און וואס איז די באדזשעט, גייט מען יעצט זוכן פאר דיר די פאסיגע זאך, נאכדעם וואס מען טרעפט פאר דיר די פאסיגע דירה, דארף מען, איז, נאך אפילו פאר די פאסיגע דירה, קודם כל דארף איך טרעפן די ריכטיגע פלאץ, נאכדעם וואס מען טרעפט די ריכטיגע פלאץ, דארף מען טרעפן די פאסיגע דירה אין דער פלאץ, מען האט שוין געטראפן די פאסיגע דירה אין דער פלאץ, דארף מען נעגאושיעטן, ברענגען די בעסטע פרייז, מאכן זיכער די קאנטראקט איז ריכטיג, עפענען די חשבון באנק, אריבערפירן די געלט, עס איז אסאך הכנות וואס גייט נאר אריין אין דעם נאך פאר מען קויפט, אדורכגיין די קאנטראקט, מאכן זיכער אז אלעס איז ריכטיג אויסגעשטעלט, פון עקספיריענס האבן מיר שוין אזויפיל זאכן געלערנט וואס מען דארף אריינלייגן אין די קאנטעקט, איך זאג אלעמאל איך בין נישט קיין איך בין נישט קיין לויער אבער איך האב שימוש, ס'איז דא א רוף און ס'איז דא עפעס א דעפ, די שימוש איז די וויכטיגסטע חלק, איך בין אויפן פיעלד און איך ווייס וואס מען דארף. דו ביסט אין טאטש מיט אלע ביוראקרעסיס מיט אלעס וואס ס'פעלט זיך. אלע ביוראקרעסי פילן זיי דאך נאך פאר מען סיינט די קאנטעקט, יענער האט שוין געסיינט די קאנטעקט, דארף מען אים העלפן מיט ברענגען די דיזיינער, מען דארף נאכקוקן די זאך א גאנצע צייט, מאכן זיכער עס ער באקומט די רעסיט, סאו אלעס וואס ווערט ביז ער באקומט די שליסל און ביאנד, איינמאל ער באקומט שוין די שליסל דארף מען ברענגען ענדזשעניר, זעהן אז אלעס איז. סאו די מענטש באצאלט דיר אזוי ווי א בראקערידזש פארן טרעפן די הויז? דאס איז. ער צאלט א בראקערידזש פאר, די בראקערידזש פי נעמט אים פון די חלום ביז. ביז צום סוף. ביז די שליסל, ביז, פון די חלום ביז נאך די קאנטראקט, און פון נאך די קאנטראקט ביז די דירה איז גרייט איז א יערלי מעמבערשיפ. פארשטיי. און למשל אויב די טרעפסט אים א דירה אבער די דירה האט בראוקערס אינוואלווד און די און מען דארף צאלן קאמישן צאלט מען אזויווי דאפעלט קאמישן? ניין ניין מען דארף קיינמאל נישט צאלן דאפעלט קאמישן דעמאלטס דארף איך זיך אדורך קומען מיט מיט די בראוקער וואס אויף דעם יא. פארשטיי. סאו דאס איז דיין ביזנעס עד היום יא? פיין ביוטיפול. יעצט לאמיר דיך צוריק ברענגען א מינוט שיעור איך מעג ווייל דו האסט מיך אראפגעלייגט זייער זייער א ראוזי פיקטשער וואס איך טראכט אריין ביי מיר ווען אקעי שיעור געטער איז א אנדערע זאך ווייל שיעור געטער קוק אן טאטע איז געווען א שמש גאבע נעטשרעלי ווערט ער אויך א גאבע פיין ער האט שוין אלס בחור גייט איידיעס, פיין. און ער האט א מורא'דיגע גרינגע שיינע נאטור פון מקבל זיין יעדן בסבר פנים יפות, ממילא מענעדזשמענט ארבעט, בעל בתים ווילן נישט, א גוטן טאג מיט די בעל בתים, כ'האב דאך א ביזנעס, און כ'זעה די, קיצור אלעס קוקט אויס אזוי איינס נאכן צווייטן מוראדיג מוראדיג ראזי, איז דעט די קעיס? ניין און ניין, ממש נישט. איך האב גראדע געשריבן א, מיין טאטע איז אוועק אין די קאראנע, איך האב געשריבן א ביכעלע אויף מיין טאטע, און אין די הקדמה האב איך געשריבן אז מיין טאטע איז געווען אויך דער מענטש וואס האט מקבל געווען יעדע איינעם בסבר פנים יפות, און מענטשן ביז היינט אין שול דארט רעדט מען נאך פון אים, פינף יאר און זעקס יאר נאכדעם וואס ער איז נפטר געווארן און מען רעדט נאך פון אים ביז היינט כאילו וואס ער פלעגט זאגן וויאזוי ער פלעגט אויפנעמען מענטשן און וויאזוי ער פלעגט מאכן מענטשן פילן גוט סאו איך האב געשריבן א בוק אויף אים איך האב געשריבן אז אמאל ווען מען רעדט פון א ביו פון א צדיק און אקעי און דו זעסט אז יענער פון געווען זיבן יאר אלט איז ער שוין געגאנגען אין די קאלטע מקווה און געבראכן א אייז און איך ווייס וואס ער איז געבוירן געווארן אין א שטוב פון א צדיק טראכסטו צו זיך אקעי וואס האט עס מיט מיר צו טון פיין אקעי ער איז געווען א צדיק. ווען דו זע, נעמסט א פשוט'ע מענטש, קלאמפיש א פשוט'ע מענטש א ביזנעסמאן, וואס איז געווען אזוי ווי מיך און דיך א ביזנעס, און די און די און דו זעסט אז מענטשן האבן געלעבט פון אים, דו זעסט וויפיל חיזוק ער האט געגעבן צו מענטשן, קענסטו נעמען די בוק און טעכען צו מיך, אקעי, וויאזוי קען איך גיין אין זיינע וועגן און אויכעט העלפן מענטשן און נישט לעבן אין מיך אליינס, זען ווי ווי קען איך העלפן מענטשן אין מיין סביבה, סאו, ווען דו רעדסט פון די, זאגסט ווילסט נישט די רויזי פיקטשער, סאו, אוודאי ס'איז געווען טשעלענדזשעס אויף אויף אויף די אויף די צייט.

ק, פיין, האסט צוגעמאכט די אויגן זייער גוט. ס'זיצט דא א איד לעבן דיר, ס'דא א בענקל לעבן דיר, און דארט זיצט א איד וואס הייסט שי' געטער, ער איז צוואנציג יאר אינגער ווי דיר, און ער קומט צו דיר, ער וויל זייער שטארק מצליח זיין אין זיין לעבן, און ער וויל הערן פון שי' געטער פון צוואנציג יאר שפעטער, וואס זאגסטו פאר דעם מענטש כדי ער זאל מצליח זיין? רעד צו אים אביסל, זאג אים וואס ער דארף הערן, זאג אים וועלכע שוועריקייטן ער זאל נישט קוקן אזוי שטארק, ער זאל נישט מורא האבן פון עס. קוק, איך וואלט געזאגט אים אז די ערשטע זאך איז ער זאל נישט מורא האבן פון טשעלענדזשעס, ער זאל נישט מורא האבן אז ער קומט אן אין א פלאץ ווען ער זעט אז ס'גייט נישט, ער איז נישט מצליח, ס'רוקט זיך נישט, ס'קומט נישט אריין גענוג געלט. פאר דו ענטפערסט אים דאס, זאג וואס ער זאגט דיר. וואס פרעגט ער דיך? יא, ער קומט, איך האב עס בעצם א גאנצע צייט, איך פרוביר ווען צייט צו זיין, און א מענטש קומט צו מיך און ער וויל אדווייס וואס האט נישט מיט די ריעל עסטעיט ביזנעס, איך פרוביר אריינצושטופן דא און דארט האלב פון מענטשן ווייל מ'דארף געבן מעשר פון די צייט אויך, פרובירן דא און דארט א מענטש א האלבע שעה דא, א סעקרעטערי ווייס איז א מענטש קינד איך קען פראבירן אריינצולייגן דא א האלבע שעה א וואך פאר א מענטש וואס וויל וואס וויל סתם עדווייס אין א ביזנעס סאו א איז איז ווען ס'קומט צו מיך א אינגערמאן וואס ער וויל אנהייבן ביזנעס איינע פון די זאכן וואס איך זאג אלעמאל פאר פאר אינגעלייט איז צו אנהייבן ארבעטן ביי א צווייטער סיי וויכטיג צו לערנען צו באקומען א געפיל פון ביזנעס וויאזוי זאכן ארבעטן זוך נישט צו ווערן די באבוס, זיך נישט צו וועלן גלייך שיעור געטאן, לאמיר זאגן, פרוביר איך זאג, איך האב אלעס געטון, איך בין געווען א שמש, איך האב צוגעגרייט קאווע, איך האב געהאסלט, און איך האב אויך ווען איך האב געמאכט די מענעדזשמענט ביזנעס, איז געווען תקופות וואס איך האב געלייגט די לינען אויף די בעט, איך האב אראפגענומען די לינען און איך האב געלייגט די לינען, סאו יא איך האב געלייגט לינען אויף בעטן, סאו כ'האב געטון אויך אט שמוציגע ארבעט, ס'הייבט זיך נישט אן פון אויבן מיט מיט אזא שיינע סוט, ס'הייבט זיך אן מיט מיט מיט מיט מיט זיך שמוציג מאכן, יו דו וואטעווער איט טעיקס. און און און פשוט נבהלה בשיק ואל תצטרך לבריות, אבער איך מיין אז א א א א ריכטיגע עדווייס פאר א מענטש וואס וויל אריינגיין אין ביזנעס און בפרט אזא אינגערמאן און האט נאך צייט, כ'וועל צוריק גיין נאך א סטעפ אז איך מיין עדווייס פאר פאר אינגלייט איז איך גיי נישט אריין אין די חלק פון לערנען יא לערנען נישט לערנען ס'איז נישט מיין זאך אבער פרוביר אנהייבן אריינגיין אין ביזנעס ווען מ'איז נאכנישט פרעשור'ד ווען א מענטש טרעפט זיך נאך א פיר פינעף יאר נאכן חתונה האט שוין צוויי דריי קינדער און מ'דארף שוין אסאך געלט אויף די לעבן און דעמאלס גייט מען אריין אין ביזנעס איז שוין מ'איז שוין זייער געדרוקט האט מען שוין די די מ'ווערט מ'ווערט פארמאכט אונז האבן אונז האבן גערעדט אנהייב פון די פאסקעסט פון ווישן און און און חלום און דמיון די דמיון איז שוין פארמאכט איך דארף אפאר טויזנט דאלער סוף חודש גיב מיך א דזשאב פאר אפאר טויזנט דאלער און און לאמיך און לאמיך זיין רואיג אבער דאן הייבט מען אן אנהייב במשה'ס נאכנישט פרעשער די געסט נאך א צייט פאר דיין געפיל צו וויסן, כ'גיי אריין אין א ביזנעס, כ'גיי אריין אין א פלאץ, נע, ס'איז נישט וואס איך זוך, אקעי, ס'איז גארנישט געשען, ביסט נאך אינגערמאן, קענסט אריין גיין, האסט נאך צייט, קענסט קענסט גיין אין אן אנדערע פלאץ. איינס פון די זאכן וואס ס'הארגעט ביזנעסעס איז אז דו ביסט אונטער פרעשור. און די עקזעקטלי, און די ווייסט אז אז היינט די קאוטשעס זאגן עס, אז ווען ס'שטייט אין חובת הלבבות, וואס האט געשריבן נײַן הונדערט יאר צוריק די חובת הלבבות, מסתמא קענסטו חובת הלבבות, זאגט אז די אייבערשטער האט דיר געבן, אזוי ווי די אייבערשטער האט דיר געבן פאר די לייב, די ציינער, צו קענען אים צו רייסן א בהמה, און פאר א שעפסעלע, פארוואס האט ער נישט געגעבן פאר די שעפסעלע די די ציינער, ווייל די אייבערשטער האט געגעבן פאר די פאר די חיה, האט די אייבערשטער געגעבן די נאטור וואס צו זיין, וואס ער זאל זוכן, מיט די כלים, סאו דאך אויס פון וואס זאגט אז די אייבערשטער געבט פאר די מענטש אויך די משיכה צו די זאך וואס וואס דארט זאל ער ארבעטן וואס דארט איז זיין פלאץ זיין שטות, צוזאמען מיט די כלים צו מצליח זיין, אבער אמאל נעמט פאר א מענטש צייט צו ער טרעפט זיין טעלענט, צו ער טרעפט זיין טעלענט, יא, אבסעלוטלי, און ווען מען הייבט אן פרי איז טרעפט מען די טעלענט, האסטו מער צייט ווייל די האסט נישט אזא נגיעה, ס'דא מענטשן וואס האבן א נגיעה אז דאס זאל זיין מיין טעלענט ווייל אזוי ווייסט ער ער גייט קענען קאווערן סוף וואך זיין קראנטשעק. אמת אמת, און מענטשן אסאך מאל זוכן ווי קען מען מאכן געלט, ווען די חובת הלבבות זאגט אז נישט אזוי, דארט ווי דיין פעשען איז, און ווייס איך נוץ ווערטער וואס מען נוצט אין היינטיגע וועלט, פעשען מיט מיט כלים וואס איך אויב ס'וואס וואס אין די עיר פשוט יא, דארט ווי דיין פעשען איז, דארט געט דיך די אייבערשטער די כלים צו מצליח זיין און דארט העסטו מאכען פרנסה, און טאמער ס'מאכט זיך נישט פונקט, זיי נישט באזארגט די פרנסה וועט אנקומען, דאס איז דיין דיין תפקיד, דאס איז דיין שליחות. סאו וויאזוי קען זיך א מענטש טרעפען, איז ווען מען הייבט אן א ביזנעס אליינס נאך פאר די האסט א סענס וויאזוי זאכען ארבעטען, ווערן מענטשן פארלוירן, מען ווערט פארדרייט און מען טוט טעותים, ווען א מענטש גייט ארבעטן ביי יענעם, טראכט נישט פון די געלט, טראכט נישט וויפיל דו ווערסט באצאלט, הייב אן לערנען, איז דאס מיין פלאץ, איז דאס מיין זאך, וויאזוי ארבעט אין ביזנעס, וויאזוי רעדט מען צו מענטשן, וויאזוי פירט מען זיך אויף צו קלייענטס, אדער קענסט זיך לערנען ביי יענעם ביזנעס וויאזוי מען פירט זיך נישט, גיי זיך לערנען, אזוי דארף מען אנהייבן.

שיעור געטער איז א אנדערע זאך, ווייל זאג איך האב פריער געזאגט, ס'זעט אויס אלעס איז ראוזי פאר אים, אבער איך, וואס קען איך טון? סאו דער אינגערמאן וואס איז אין אונזער משל געווען שיעור געטער צוואַנציק יאר צוריק, זיצט יעצט ביי א מיטינג מיט דיר און ער פרעגט דיך עדווייס, איך מוטשע מיך מורא'דיג שטארק, זאג אונז וואס ער פרעגט דיך. ער זאגט מיך, לאמיר זאגן ער טראכט ער זאגט מיך, איך האב אנגעהויבן די מענעדזשמענט קאמפאני, איך ווייס וואס איך האב דארט זיבן אכט דירות, איך מוטשע זיך יעדע ביז איך טרעף נאך א דירה נאך א דירה, איך זעה נישט קיין סוף כאילו וואס מיט אכט דירות גיי איך דאך מאכן א ביזנעס און איך דארף אזוי שווער ארבעטן פון די פרי ביז ביינאכט, וואס וואס וועט זיין? און פון אכט דירות קען מען נישט קאווערן? אכט דירות קען מען נישט מאכן קיין קיין מ'קען קוים קאווערן א אפיס און און מ'קען נישט ארייננעמען קיין קיין ארבעטאר, אלעס איך זעה נישט איך זעה נישט איך זעה נישט ווי איך קום אן ערגעץ. סאו איך טראכט אויפצוגעבן.

ס'געווען כל מיני טשעלענדזשעס אין במשך די צייט וואס וואס מ'טראכט זיך וואס מה לי לצרה הזאת כאילו יא לאמיך אפ ווייסט מען אפשר ווען איך וואלט געווען א ארבעטאר איז אנדערש וואלט איך געהאט א רואיגע לעבן. האסט געהאט דורכפעלער אויך? וואס? האסט געהאט דורכפעלער? יא אוודאי, כ'האב איינע אבער די איינע פון די שווערסטע דורכפאלן אויף וואס איך האב געהאט איז אז איך האב געהאט כ'מיין ס'איז געווען פון מיינע ערשטע דיעלס וואס איך האב געהאט א מענטש וואס וואס האט געלייקט ביי וואס האט געוואלט קויפן א דירה ס'איז געווען א קרן פון א פון א פון א משפחה מיינע. וואס קויפן מיינסט זאגן א מענטש א קרן ניין ווען איך ווען איך האב אנגעהויבן צו פארקויפן צו העלפן מענטשן קויפן ס'איז געווען א קרן פון א יסעם וואס האט געוואלט קויפן א דירה דא אין ארץ ישראל ווייל די יאסעלע האט חתונה געהאט דא אדער ווער עס גייט חתונה דא, און מען האט מיך געדענט צו געבן איך ווייס נישט מען האט מיר געשיקט הונדערט טויזענט דאלער אז איך זאל קענען מאכן א דאון פעימענט פאר די דירה, און עס איז געווען א משפחה מיינע, און איך האב געלייגט דערהין, עס איז נאך מיין ביזנעס איז נאכנישט געווען אינגאנצן אויפגעסעט דעמאלטס איך האב נאכנישט געהאט בענק אקאונטס פאר קלייענטס, עס איז געווען אסאך יארן צוריק, און איך האב געלייגט די געלט אין א געוויסע פלאץ, און א טשעינדזש לצורך הענין, און די טשעינדזש איז געגאנגען באנקראט. א טשעינדזש מיינט ווי מען געט דאלערס כדי זיי זאלן באצאלן שקלים, אזוי יא, מינען. אבער אמאל האט מען געקענט, מענטשן פלעגן עס טון, כ'מיין מענטשן טון עס היינט אויכעט, אמאל האט מען געקענט אין די טשעינדזש אויך נוצן אזוי ווי א באנק אקאונט, לאמיר זאגן כ'האב באקומען דאלערס, כ'האב עס געלייגט ביי אים ביז ביז איך דארף עס האבן, ביז איך דארף עס האבן נעם איך עס, און דאס איז געווען, כ'האב געלייגט די הונדערט, ס'איז געווען הונדערט טויזנט דאלער האב איך געלייגט דעמאלטס ביי אים, און איך האב אים.

כ'ווייס נישט מיט פאר טו טאוזענט ענד טוועלוו ווייל דעמאלטס האב איך נאכדעם געענ. מ'רעדט פון כ'ווייס נישט איבער פופצן זעכצן יאר צוריק מסתמא, און פאר א אינגערמאן וואס איז קוים אנגעהויבן ביזנעס פלוצלינג הונדערט טויזענט דאלער אז היינט איז ס'איז געלט איז אויך טוישט זיך די וועליו אז היינט דעמאלטס און אבער איך האב דעמאלטס מחליט געווען איך ווייס נישט פון ווי כ'האב גענומען די כח אבער איך האב דעמאלטס מחליט געווען אז איך נעם עס אויף מיך ווייל איך האב געטראכט צו מיך אז.

און ס'איז דא זאגן און ס'איז דא אמת, און ס'איז נישטא קיין וועג וויאזוי דו קענסט דאס פאברעצירן. אמת רינט ארויס און יעדער איינער נעבן דיך פילט עס. ווען איך האב געקענט נאכדעם גיין זאגן פאר מענטשן איך בין א מענטש וואס דו קענסט זיך פארלאזן אויף אים מיט געלט, האב איך געוואוסט אז איך האב געצאלט פאר די ווערטער. איך האב געצאלט אסאך געלט צו עס קענען זאגן. ממילא, מען קען זיך פארלאזן אויף דיר מיט געלט? יא. ווייל אויב ס'איז ביי מיך, איך נעם מיך אחריות אויף דעם און איך האב געצאלט אויף דעם. סאו, ס'איז א טשעלענדזש וואס ווען דו קוקסט בשעת די מענטש איז אין די טשעלענדזש, ס'איז אלעמאל אזוי ווייל אונז האבן אונז האבן אינעווייניג האבן אונז די די די מעקעניזם וואס די אייבערשטער האט אריינגעשטעלט אין זיך אז בשעת דו גייסט אריבער א טראומע איז זעסטו גארנישט דו זעסט נאר וויאזוי גיי איך אריבער די טראומע און בשעת דו גייסט האלט שוין נאכדעם און דו קוקסט צוריק וואס איז געווען קענסטו זען אז וואס דער טראמפ האט דאך געמאכט, נשאתי לך נס לשנות, אז דער אייבערשטער גיבט א נסיון אז דורך דעם אנשטאטס לייגן די שטיין אויפן אקסל, לייג די שטיין אויף די פלאר און גיי ארויף אויף דעם, סאך מאל מענטשן טראכטן אוי ס'איז א שיינע משל גוט אבער רעדט צו מיך ווען כ'מיין איך גיי אריבער עפעס א שוועריקייט לאמיר כ'האב, אבער ווען דו קוקסט צוריק למעשה און דו טראכסט פון א טשעלענדזש אזוי ווי פון אזוי ווי א מענטש האט וועיטס יא און מאכט מאכט וועיט ליפטינג וועיט ליפטינג סאו די קענסט קוקן אויף דעם וואו ס'איז מורא'דיג שווער אבער וואס מיט דעם וואקסט מען וועיט סאו יעדע טשעלענדזש וואס א מענטש האט צום סוף וואקסט מען סאו די וויסט די טשעלענדזש וואס די אייבישטער קוק אזוי א טשעלענדזש וואס די האסט קוק עס אזוי ווי א זאך וואס די אייבישטער האט דיר געגעבן אז זאלסט פון דעם וואקסן און ווען עסט צוריק קוקן שפעטער וועסטו זען אז ס'איז געוואקסן איך קוק צוריק אויף יענע מעשה וואס מיט דעם איז געווען מיין ברוכים הבאים אז איך וואלט געקענט נאכדעם זאגן פאר מענטשן מיט אזא קאנפידענס, מיט אזא שטארקייט, אז אויף מיר קען מען זיך פארלאזן, ווייל איך האב געצאלט אויף דעם. סאו. ביוטיפול. כ'וויל דיך פרעגן, דאס איז זייער שיין, האט געמאכט זייער א שיינע קאמבעק, ווי לאנג האט דיך עס געדויערט? וואס? אזוי ווי פון די פלאפ? ס'האט מיר גענומען אסאך צייט צו ריקאווערן פון דעם. אסאך מיינט וואכן, חדשים, יארן? יארן. ס'האט מיר גענומען יארן. איך רעד נישט פון ריקאווערן די געלט, האסט געדארפט בארגן געלט, האסט געדארפט, כ'פארשטיי, אבער איך רעד יעצט פון די. די האסט עס אראפגעלייגט כאילו האסט אנגעהויבן צו כאפן אז דאס גייט דיך אריינשטעלן פעסטער אין ביזנעס. ניין ניין ניין, איך האב געזאגט איך האב נאר אנגעהויבן צו כאפן נאכדעם, בשעת מעשה איז געווען, יא. ווילאנג איך האב געכאפט אז ס'האט אז דאס דאס האט מיך אוועקגעשטעלט, ניין נישט קיין סאך יארן שפעטער, אפילו א תקופה נאכדעם, די טשאלענדזש איז נאך געווען אלץ מיט מיך, ווייל איך האב געדארפט בארגן געלט און איך האב געדארפט דרייען. סאו ווילאנג, לאמיר זאגן א האלבע יאר? מסתמא צווישן א האלבע, מער ווי א האלבע יאר, איך גלייב א יאר צוויי שפעטער האב איך זיך געכאפט אז דאס האט מיר געגעבן. האסט דאס געכאפט, אבער אין די יאר צוויי פארשטיי איך האסט שוין געמאכט נאך ביזנעס, סאו האסט נישט מסופק געווען פאר א יאר צוויי צו איך בין אריין אין די ריכטיגע ביזנעס צימער. ניין, ניין, ניין. אבער אנפאנג מסתמא האסטו יא געטראכט, וואס אין די וועלט בין איך אריין דא? יא, יא. ווי לאנג האסטו געדרייט מיט אזעלכע מחשבות? ווי לאנג איך האב זיך געדרייט מיט אזעלכע מחשבות, נישט קיין סאך צייט, ווייל איך האב געהאט עפעס א מורא'דיגע זיכערקייט אין אז איך בין אין די ריכטיגע פלאץ, איך וועל זאגן וואס, און איך מיין אז איך דארף דאס אויך ארויף ברענגען דא, ווען איך בין געווען אין געמיין, ממש אויך אין די זעלבע צייט וואס איך האב געמאכט, וואס איך בין געווען גאבע, האב איך גענומען א קאוטשער, און עס איז אפשר אויך א גוטע עדווייס וואס צו זאגן פאר מענטשן, כ'האב גענומען א פערסאנעל קאוטש וואס איז געזעצן מיט מיך, כ'מיין כ'בין געזעצן אין די קאוטש אפשר א יאר און א האלב אדער לענגער, כ'האב נאך היינט קשר מיט אים דא און דארט, זאג מיר האלא, אמאל רוף איך אים פאר אביסל עדווייס, אבער דאמאלס איז געווען מער א קאוטש, און די ארבעט צוזאמען מיט אים איז געווען דאס צו טרעפן וואס אין מיין כוחות און וואס איך האב ליב צו טון און וויאזוי איך קען מאכן פון דעם א ביזנעס מאדעל, סאו איך בין געגאנגען צו א קאוטש ממש אן הייב גלייך נאכן חתונה אז איך בין אין די ריכטיגע פלאץ, סאו ווען איך האב געהאט אפילו איך בין נאך געהאט אזא שווערע דורכפאל אבער איך האב געהאט א קלארקייט אז איך בין אין די ריכטיגע פלאץ, שוין די זעלבע אויב מען האט גערעדט פריער ווען א מענטש וויל אנהייבן ביזנעס און ער וויל זיך טרעפן די פלאץ איז עס א גוטע עצה צו גיין, איך האלט נישט אז מען דארף האבן די גרעסטע מומחה און די גרעסטע קאוטש און וואס איך ווייס וואס, א מענטש וואס פארשטייט און ער פארשטייט צו זיין אבדזשעקטיוו, ס'הייסט צו הערן דיר, צו הערן דעם מענטש וואס קומט צו אים, אן אריינצוגיין, אן אריינצולייגן זיינע אייגענע דעות, באמת צו ארויסהאבן פון יענעם וואס זענען זיינע כוחות, אן קיין עמאושענס. ניין, אמאל גייסט צו א מענטש פאר אדווייס, אונז האבן אלע די זאך יא, ווען א מענטש קומט צו אונז יא, און ער וויל עפעס א עצה, גלייך אין קאפ ווייל נאכדעם טראכסטו ער דארפסט טון אזוי דארפסט טון אזוי וואס טראכט וואס וואס לאז אים לאז יענעם רעדן ערשטנס שפעטער אז דאס אז זיין שטיל פאר פאר אפאר מינוט העסטו העסטו באמת יענעם הערן אבער א פראפעשענעל קאוטש וואס יא עקזעקטלי א פראפעשענעל קאוטש ווייסט וויאזוי ארויסצונעמען פון יענעם זיינע כוחות, זיינע כלים, זיינע פעשען, און דעמאלטס קען אים געבן די זיכערקייט אז ער איז אין די ריכטיגע פלאץ. און קען אים העלפן זיין זיך. זיין זיך, עקזעקטלי, יא. נישט אים פרעימען צו זיין א צווייטער, נאר זיין זיך. עקזעקטלי, יא. ביוטיפול. אבער פאר די פאר וואכן נאך די אומעשה, דו קומסט אהיים, דו דערציילסט פאר דיין ווייב, ווייסט וואס איך בין יעצט אריבער? מיין ווייב האט מיטגעהאלטן? סאו מיין ווייב האט נישט גלייך מיטגעהאלטן די ערשטע חלק וויל איך מיך גאר איך האב מורא געהאט איר צו דערציילן איך האב איך געדענק נישט פונקטליך ווען איך האב איר דערציילט אבער אביסל שפעט האב איך איר דערציילט. און וואס האט זי וויאזוי האט זי רעאגירט אויף דעם? ס'איז איר געווען זייער שווער ס'איז געווען זייער שווער מיט מיין ווייב די מעשה ס'איז געווען א יא.

מבית מבחוץ פון אלע זייטן. אבער אייבערשטער געט די כוחות עס איז זיכער. Wow דאס איז עמעזינג. איך זאג דיר באמת איך ווייס נישט וויאזוי איך וואלט דורך געגאנגען אזא זאך. איך וואלט מסתם געטוישט ביזנעס. Wow ביוטיפול. ביי די וועי ס'איז א אינטערעסאנטע זאך וואס איך זאג אייביג פאר מענטשן אז דו זעסט אז ווען דו זעסט מעגא סוקסעס לפי די גדלות פון די הצלחה לויט דעם איז על פי רוב די טשעלענדזש וואס מ'איז אריבער אנצוקומען אהין. הונדערט פראצענט, הונדערט פראצענט. סאו, לאמיך אביסל סוויטשן געיר אויב איך מעג. איך קען דיך דורך פון א פערסאנעל לעוועל אויך אביסל, און איך און איך פארשטיי אז דיין לעבן איז זייער שטארק געבעלענסד צווישן ארבעטן און און לערנען און און און און און בקיצור דו פירסט דו פירסט א לעבן פון פון פון. די געלט אין די ביזנעס איז די איז נישט די ציל, די געלט אין די ביזנעס איז די מטרה, איז די די מיטל אנצוקומען צו די צו די ציל וואס די ווילסט, סאו איך וויל קלאר די קענסט אביסל רעדן וועגן לייף רוחניות גשמיות בעלענס אביסל וויאזוי א פערספעקטיוו אויף דעם. איך עס איז עס איז א עבודה און ס'נעמט נישט און ס'גייט נישט פון איין טאג און אויפן צווייטן איך האב היינט אויף מיין טעלעפאן האב איך א עפפ וואס וואס א מיט א לאק אז צען נאך צען ביינאכט פארמאכט זיך אלע עפפס און איך קען עס נישט עפענען, אויב איך וויל עס עפענען דארף איך מאכן די טעלעפאן, דאס הייסט אויב איך האב א עמערדזשענסי דארף איך פארמאכן די טעלעפאן אויף מאכן די טעלעפאן אויף פלייט מאוד פאר פֿופֿצן מינוט און עס נישט טאטשן און עס לאזן אפן אויף די זאך און דאמאס נאך פֿופֿצן מינוט קען איך עפענען א עפפ אויב איך דארף אבער נארמאל בדרך כלל. נאך פֿופֿצן נאך נאך אפאר מינוט גייט ער איבער די ערדזש יא? עמערדזשענסי סטאפט. די עמערדזשענסי סטאפט. די צאל איז שוין אנגעקומען. די די צאל איז שוין אנגעקומען נאך פֿופֿצן מינוט דארפסטו שוין נישט און אויכעט אז די טראכסט צו זיך אז די דארפסט דאס מאכן פֿופֿצן מינוט ביז איך וועל קענען נוצן מיין טעלעפאן טוה מיך א טובה אקעי איך וועל שוין מאכן מארגן סאו צען נאך צען ביינאכט פארמאכט זיך מיין טעלעפאן ביז אויף צומארגנס פערטל צו נײַן אינדערפרי די משך במשך די צייט נישטא קיין און אז א מענטש קלענגט מיך אויב איז איז און איך זעה ס'איז וויכטיג על איך על איך אים ענטפערן אבער בדרך כלל אויך אז כ'האב כמעט נישט קיין טעלעפאנס מענטשן שיקן וואטסעפס אימעילס סאו נאך צען איך צען ביינאכט זעה איך נישט קיין וואטסעפ כ'זעה נישט קיין אימעיל כ'זעה נישט קיינעם'ס נייעס כ'זעה גארנישט די צייט וואס איז אמת בין איך אין שטוב. דאס איז דעי חלק. פארן דאווענען קען איך נישט עפענען, כ'ווייס מ'זאגט א מ'זאגט א כ'האב געהערט אמאל א מטכ מלכ זאגט ווייסט וואס מ'רופט עס א טמא'נע כלי? אז מ'רירט עס אן פארן נעגל וואסער. סאו פארן דאווענען קען איך נישט זעהן קיין מעילים קען איך נישט זעהן קיין וואטסעפס און נאכן דאווענען האב איך אויכעט כלי עפעס א וואס איך הער צו נישט שיעורים נאר איך הער צו סעשאנס פון ביזנעס דעוועלאפמענט פון פערסאנעל דעוועלאפמענט סאו אזאך וואס כאילו ביז פערטל צו ניין איך ענדיג דאווענען איך ארבעט זייער שטארק מיט א זייגער ס'הייסט איך בין א זייער כאילו ווייסט איך מיין מ'קען וויסן מיין ווייב קען וויסן פאראויס.

קויפן ווען א מענטש, יעדע מענטש קען קויפן ווען זיין, ווען א מענטש טראכט צו זיך, האבן די די פאדקעסט איז אויך געמאכט אז מענטשן זאלן זיך לערנען, ווען א מענטש טראכט צו זיך אקעי עס איז נישט מיין נעיטשער צו זיין אזוי פונקטליך, דאס איז דאס א תירוץ וואס מען געבט זיך פאר די קאפ אז אקעי איך בין פטור ווייל ס'איז נישט מיין נעיטשער, אבער יעדע זאך קענסט זיך קויפן, סאו פאר מיך איז אפשר דאס אביסל גרינגער און א אנדערע זאך אביסל שווערער, און פאר דיך איז די אנדערע זאך אביסל שווערער, יעדע זאך קען מען קויפן, ווען א מענטש ווייסט אז ס'איז וויכטיג פאר מיך אז כדי צו מצליח זיין אין ביזנעס, כדי צו טון מיין תכלית אויף די וועלט, כדי צו זיין מיט מיין ווייב און קינדער איך זאל נישט קוקן נאכדעם אויף אויף אין צען יאר ארום אויף די פיקטשערס און טראכטן וויי ער איז געווען אין חדר? אה יא? מיין קינד איז געווען אין חדר? אה כ'האב נישט געוואוסט. כדי כדי איך זאל נישט צוקומען צו א מצב אז זיי קוקן שפעטער די פיקטשערס און זיך פילן אז איך בין נישט געווען דארט, מוזטו, און און איך זאג נישט ס'איז דא פיקטשערס און איך האב זיך געכאפט, איך זאג נישט איך פלעג עס טון אלעמאל אזוי, איך האב זיך געכאפט א געוויסע תקופה, ווען איך קוק אויף פיקטשערס פון מיין משפחה אז איך טראכט צו מיך אז איך בין נישט געווען דארט, אז איך האב געמאכט א בר מצוה, איך בין געווען דארט, איך האב אויפגענומען יעדע איינער, אבער אבער מענטעלי ביסטו נישט דארט מענטעלי געווען. בין איך נישט דארט, פארוואס זענען מענטשן נישט מענטעלי, ווען ווען דו גייסט, ווען א מענטש גייט מיט די פאק, ווען מען גייט אין פארק מיט די קינדער יא, אדער אפילו ווען מען איז אינדערהיים ביי סאפער, דער שעה און א פערטל וואס ביי סאפער אינדערהיים, און איינער און די מהאבסט א שמועס מיט דיין ווייב די קינדער מען רעדט זייער שיין איינער קלינגט אריין די זעסט ווער ער קלינגט און די הייבסט נישט אויף חס ושלום אבער די האסט געזען וואס יענער האט געקלינגען די ווייסט שוין וואס יענער וויל די ווייסט וואו ער דארף עפעס האבן פון מיר כ'האב אינגאנצען פארגעסן פינישט די ביסט ארויס פון דארט ב אונז זענען אזוי מענטשן זענען אזוי איך בין יעצט געווען האלידעי חופש וועקעישן מיט מיינע קינדער פאר צען טעג כ'האב נישט כ'האב געהאט מיין טעלעפאן ס'איז געווען פארמאכט די טעלעפאן פאר צען טעג. Wow. כ'האב געשריגן אין אפיס א מעסעדזש, אויב ס'איז א קריטיקעל זאך זאל מען מיך רופן, טאמער נישט בעט איך אז מ'זאל מיר נישט שטערן. כ'האב נישט גערעדט מיט קיינעם פאר צען טעג, כ'האב אריין געגעבן און כ'האב געגעבן מיינע קינדער אזא צען טעג פון פון פון ווי הייסט עס ווי הייסט מען? פולי פרעזענט. פון פון פולי פרעזענט דערנאך ווי הייסט עס? ס'דא זמני חוט רופט מען עס אין עברית, ווי רופט מען עס אין ענגליש? קוואליטי טיים. קוואליטי טיים. סאו מען מוז ווי טרעפן די די די די די קוואליטי טיים פאר פאר פאר די קינדער, און מען מוז עס מאכן, דאס איז גראדע איינע פון די זאכן וואס איך וואס איך געדענק אז איך האב זיך געלערנט פון דער קאוטשער, וואס ער האט מיר דעמאלס געזאגט א א געוואלדיגע יסוד, אמאל האב איך נישט אזוי שטארק געארבעט מיט דעם, אבער מיט די צייט האב איך זיך אויסגעלערנט מער צו ארבעטן מיט דעם, הייב אן מיט וואס איז וואס איז די וויכטיג אין לעבן, לאמיר זאגן ס'איז די וויכטיג אין לעבן צו לערנען אביסל, צו זיין מיט די ווייב און קינדער, צו טון פאר דיך אליינס, וואטעווער, צו צו דיך אליין דעוועלאפען, סאו אן א וואך מאך זיכער אז די פיר פינעף זאכן האבן פארמאכטע צייט אז מען זאל עס נישט קענען טאטשן, שפעטער אלע אנדערע צייט וועט גיין אין די ביזנעס, סאו מילא אז די מאכסט זיכער אז ס'איז דא א צייט פארמאכטע פאר ארויסצוגיין מיט דיין ווייב, ס'איז דא א צייט פארמאכטע ארויפצוגיין מיט דיינע קינדער, ס'איז דא א צייט פארמאכטע פאר דיך אליינס, איז אטאמאטיש, עס זיך קען דעוועלאפן, און און מען מוז עס טון, טראכט נישט אז, איך רעד צו די מענטשן וואס הערן צו, טראכט נישט אז עס איז שיעור געטער, טראכט אז יעדער איינער מוז עס טון, און עס איז א ש ס, און און טראכט נישט ווייסט איך מיין אקעי ווען איך וועל זיין דארט, ניין עס וועסט קיינמאל נישט זיין דארט, אויב דו הייבסט עס נישט אן יעצט יו וויל נעווער בי דער, עס איז דא מענטשן וואס ארבעטן ביז זיי הונדערט און. האסט קיין אהנונג וואס איר ריסירונג דאס מגא מאכט יעצט, כ'האב יסורים אויסצוהערן יעדע ווארט וואס דו זאגסט, הלוואי איין פראצענט וואס דו האסט געזאגט זאל ארויפגיין אויף מיר, האט זיך מיר געלוינט די גאנצע חוץ פאר מיר פערסענעל, כ'רעד שוין נישט פאר די ליסענערס. ביסט אייביג אזוי געווען? ווען האט זיך עס אנגעהויבן? איך בין נישט אייביג געווען אזוי נאר איך וויש, איך ווער מער מער משוגע אין דעם. אבער פון וועלכע פיקטשערס וואס דו קוקסט פילסטו אז דו ביסט דארט געווען פרעזענט? פון וועלכע פיקטשערס? פון וויפיל יאר צוריק?

אז מען דארף דאווענען אויף יעדע זאך, ס'נעמט דאך א צייט זיך אויסלערנען מען דארף דאווענען אויף יעדע זאך, און און ווי כ'האב געהערט אמאל א מורא'דיגע ווארט, אז א מענטש טראכט צו זיך, דער אייבערשטער הערט נישט צו מיין תפילה, איך האב שוין אזויפיל געדאווענט ווער איך זע נישט איך באקום, די פלאץ וואו דו ביסט היינט איז די תפילה פון נעכטן, ווען א מענטש, האסט געהערט? די פלאץ וואו דו ביסט היינט איז די תפילה פון נעכטן, ווען א מענטש קוקט זיך צוריק און און און ער קוקט אויף די פלאץ ווי ער איז יעצט, יעדע איינער אין זיין אין זיין פלאץ, און און און ער טראכט וואס איז מיר געגאנגען גוט היינט, וואס דאס איז זייער דאס איז זייער גוט, דאס איז גאנץ געשמאק, קוקט אויף די פאזיטיוו זאכן, כאפט זיך אן, די אייבערשטער האט מיר געגעבן גאנץ אפאר שיינע גיפטס, סאו וואס האב איך געוואלט צוגעבן, אה ס'נעמט צייט אמאל זיך צו כאפן, אויף דעם אליין דארף מען אויך דאווענען, אייבערשטער געב מיך די כלים צו זיין פרעזענט אין די פלאץ ווי איך וויל, געב מיך די כלים אז איך זאל קענען שטיין אין די טיים טעיבל וואס איך וויל שטיין אין דעם, סאו ס'איז וואר אז ס'האט מיר גענומען צייט, איך מיין אז היינט ווען איך קוק אויף פיקטשערס, איך וואלט געזאגט ס'איז א ענין פון אפאר יאר, נישט קיין סאך, וואס איך ווען איך קוק אויף פיקטשערס פון די פאמילי, ווען איך קוק אויף פיקטשערס ווען מיר זענען ארויס צוזאמען, איך פיל אז איך בין דארט געווען, סאו. ביי די וועי ר' נחמן זאגט אז כ'מיין עס פון אפשר פון ווען כ'האב אנגעהויבן חתונה מאכן אפשר דעמאלס פון די. דעמאלס האסטו געהאט די וועיק אפ קאל. כ'ווייס נישט אויב כ'האב דעמאלס געהאט די וועיק אפ קאל, אבער דעמאלס האב איך, דעמאלס האט זיך שטארק געטוישט די חלק אז אז איך האב, כ'מיין מיט די ערשטע חתונה פון מיין מיין קינד איז נישט געווען אין ארץ ישראל, און נאך א מח ל געווען אז איך פאר דאך ס'איז א גוטע, ווי הייסט, אפארטוניטי, די חתונה איז נישט אין ארץ ישראל,

בפרט ווען ס'קומט צו גרעסערע שמחות, איך מיין נישט גרעסערע שמחות, כ'מיין צו זאגן ווען די קינדער ווערן גרעסער, למשל ווען א מענטש מאכט בר מצוה, יא, איז דא, מ'קען מאכן בר מצוה, ס'הייסט אז מ'קען זיין אין אפיס, לאמיר זאגן די בר מצוה איז אכט אזייגער, סאו די ווייב קלינגט אן, די משפחה, מ'גייט שוין מאכן פיקטשערס, ווי ביסטו? סאו אקעי, סאו איך טו א טובה, אקעי, איך ענדיג נאר איין זאך און איך קום פון אפיס צו די בר מצוה, איך גיי אראפווארפן א בעקיטשע אויף מיך, איך קום צום אפיס, און מ'קען מחליט זיין אין עדוואנס, בר מצוה איז א חשוב'ע טאג אין לעבן, איך וויל נישט זיין אין א מצב ווי איך קען קוקן אויף די פיקטשערס פון מיין זון'ס בר מצוה און איך קען נישט זיין דארט, וויאזוי קענסטו זיין ביי די בר מצוה אויב די האסט שוין א טאג פריער אביסל וויינדן דאון, און דאמאלס העסטו. און זיך געהאט הכנות נארמאל. לאו דווקא הכנה פון רוחניות, דזשאסט רילעקס, פיל דיך, זיי אויפן פלאץ, העסטו קומען צו די בר מצוה העסטו קענען ס'איז נישט נאר אפרישיעטן די שמחה, ס'איז זיין דא, לעבן, אונז ווילן לעבן, די געדאנק איז נישט צו מאכן געלט, די געדאנק איז צו לעבן, געלט איז א חלק, איינע פון די נקודות וואס מ'וויל אויף צו לעבן. די ארבעט'ס טעג איז הכנה פאר די טאג, סאו די טאג זייט דא. יעדער איינער קען נעמען פון די געדאנק עפעס א חלק. רייט. ביי די וועי, כ'האב געוואלט זאגן, רבי נחמן זאגט אז תפילה איז הודאה, מ'דאנקט די אייבערשטער, און במספרה, פארוואס? וועגן דורך דעם וואס דו דאנקסט כאפסטו אוי כ'האב מתפלל געווען פאר דעם נעכטן יעצט האב איך עס, דאנקסטו פאר עס געט עס חיזוק צו מתפלל זיין פאר די נעקסטע זאך. עקזעקטלי יא. ביוטיפול. כ'רעד אמאל פון ר' מיילעך בינעמאן ער זאגט עס שטייט אין אבו צריכים להודות די פיר די וואס מ'זאגט ערב שבת ביי די הודו לה' איז ער זאגט ער וואס באדייט אבו צריכים להודות עפעס אזא געדאנק אינטערסאנטע נוסח נארמאל וואלט געדארפט שטיין אבו חייבים להודות וואס שטייט צריכים להודות זאגט ער די ארבעה צריכים להודות איז אז די מענטשן האבן שוין בעצם געדארפט דאנקען די אייבערשטער פארדעם נאר זיי האבן נישט געדאנקט די אייבערשטער האט די אייבערשטער זיי געדארפט צופירן עפעס רבי לעבן צריכים להודות ער געבן א שאקל. וואו ביוטיפול. ביי די וועי איך האב מיטגעהאלטן ווען כ'האב געסקעדזשולט די פאדקעסט מיט דיר אויכעט, כ'בין געווען אין טאטש מיט דיין מיט דיין אסיסטענט און און זי האט מיר געזאגט אז ביסט צוריק געקומען פון וועקעישן, בקיצור כ'האב אבער מיטגעהאלטן אז ביסט אויף וועקעישן, כ'האב מיטגעהאלטן אז מ'האט דיך נישט געקענט פרעגן ביז כ'ווייס ווען ווייל ביסט געווען ווי קיש, כ'האב עס אביסל מיטגעהאלטן. איך טריי נאר צו טראכטן, ווען דו האסט מיר עס אראפגעלייגט האב איך שוין גראד געהאט א תירוץ פארוואס פאר מיך איז עס נישט, ווייל אה, ווען דיין ביזנעס איז אזוי גרויס, און דיין סטעף, מיט דיין דאס, מיט דיין יענץ, דעמאלטס קענסטו דאס טון. שאלה איז, ווען איינער איז אין די ביגינינג סטעידזשעס,

עס איז עבודה יעדן טאג, עס איז עבודה יעדן טאג ווייל ווייל ובתוכם ווייל ווייל מען האט אונז ווען ווען די אייבערשטער וואלט געהייסן זאגן גיי אין שול און און און מען וועט דיך שוין אריינשיקן די טשעק אין בית מדרש וואלט געווען סאך גרינגער די ארבעט פון ובתוכם האבן זיך אבער אוועקגעשטעלט די פלאץ ארבעט און טוה אלעס וואס דו קענסט און געדענק אז דו טוסט גארנישט סאיז א סאיז א פאראדאקס וואס סאיז שווער צו לעבן מיט דעם סאיז א קאנפליקט וואס איז זייער שווער צו לעבן אבער ווען א מענטש האלט אין איין לערנען נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל שער בטחון חובת הלבבות און די אייבערשטער וויל אלעס אבער באמת נישט מהשפה אל החוץ נאר באמת פרובירט עס אינטערנעלייזן איז גראדע ס'דא ס'דא ווי הייסט ער שפיצער רבי שמעון שפיצער וואס ער רעדט אויך זייער סאך פון בטחון ער שיקט זייער שיין יעדע ערב שבת קען מען באקומען אין די אימעיל די וואכנטליכע עלון אויף בטחון סיי אין אידיש אין ענגליש אין עברית סאו און קוידיש וואטעווער סאו וואס איך האב געוואלט זאגן איז אז מען מוז קענען מען מוז קענען לעבן מיט דעם אז צום אז די אייבערשטער פירט די וועלט און ג א פרנסה מאכט מען נישט אליינס ווען מען באקט עס אריין צוזאמען מיט דעם וואס מען געדענקט די אנדערע זאכן אין לעבן איז באמת אסאך וויכטיגער מען מוז עס אינטערנעלייזן מען נישט.

די סיבה פארוואס זיי קענען נישט זיין פרעזענט איז נישט נאר ווייל זיי זענען ביזי אין די ארבעט, נאר זיי זענען ביזי אין די ארבעט ווייל זיי ווילן נישט זיין פרעזענט, ס'איז אזויווי א עסקעיפ. ער איז ער איז נישט קאמפארטעבל לעבן זיין ווייב און קינדער, אדער לעבן די מתנות וואס די רבש ע האט אים געגעבן, אדער ער האט זיך נישט אויסגעלערנט, ער האט עס נישט דעוועלאפט. כ'מיין אז דאס איז די פוינט, ער האט עס נישט דעוועלאפט. ענדזשוי דיינע קינדער, קוק אן דיין קינד, wow דאס איז מיין קינד. ער האט עס נישט דעוועלאפט, ממילא אנשטאט צו גיין פעיסן ריעליטי גייט דעוועלאפ עס, טאטי איז ביזי יעצט, לאמיך אפ, איך מוז לויפן ערגעץ, וואס הייסט? בין איך גערעכט? יא ביסט גערעכט אבער איך מיין אז ס'גייט צוריק צו ממש אן אנהייב שמועס ווען ס'איז סוף נאר איז ותחילתו און זיי האבן גערעדט אנהייב שמועס האבן זיי גערעדט פון די פון א מענטשן פארלירן די די די די ווי אין עברית רופט מען עס מעוף כאילו די די דמיון די חשק די רצון מ'פארמאכט בעסער נישט צו וועלן נישט צו באקומען די ניין און סאו די זעלבע זאך איז אויכעט אז ווען מענטשן אסאך מאל דעוועלאפן אזא כאילו פלייט מאוד, כאילו ווייס איך מיין, איך וויל נישט וויסן, עסקעיפ, איך וויל נישט וויסן, אנשטאטס צו טראכטן אז די טשעלענדזש איז דא כדי אז איך זאל וואקסן פון דעם, כדי אז איך זאל זיך לערנען פון דעם, כדי אז איך זאל ארויסקומען פון דעם. כ'האב געהערט אמאל א ווארט, כ'האב עס גראדע געהערט פון ראבערט דזשעיקאבסאן, ער זאגט אז הייסט ער, כ'ווייס נישט ווי און ווי, בשם וועם האט ער עס געזאגט, אבער ס'איז א מורא'דיגע געדאנק, ער זאגט אז ווען יעקב האט זיך געקריגט מיט עשיו, מיט דעם מלאך פון עשיו, איז איז דער מלאך האט געוואלט ארויפגיין אין הימל צו צוריק צו ער האט דארף זאגן שירה, און זאגט אים זאגט אים יעקב אבינו איך וועל דיך נישט לאזן גיין ביז דו וועסט מיך בענטשן,

איך מיין אז ס'איז א שווערע זאך, אבער מ'דארף עס מ'דארף עס ארייננעמען אז כאילו וויאזוי קען איך זעהן וואס איז די פראבלעם, פילן מיינע עמאשענס, זיך לאזן פילן, האב נישט מורא פון פילן דיינע עמאשענס, און וויאזוי קען איך עס אויסארבעטן, וויאזוי קען איך דא, וואס דארף איך טון מיט דעם. טו וואס דו האסט צו טון. כ'האב געהערט אמאל א געדאנק אז א מענטש, און איך מיין עס איז אויך צוזאמען מיט דעם, אז א עמאושען פון א מענטש איז א קאל טו עקשאן, ס'איז א טריגער, ס'איז נישט קיין א זאך וואס מען דארף פון דעם אוועקלויפן, ווען א מענטש פילט א עמאושען, עפעס רעדט צו דיך, סאו הער וואס, פרוביר צו עס הערן, פרוביר צו עס פילן, וועסטו וויסן וויאזוי צו דיעל מיט עס, אוי דאס, עקזעקטלי נעם די מעסעדזש פון דעם, כ'מיין,

שפעכער זיך מיט דיר זאג איך דיך נאך קיינמאל נישט געזען פאר א שעה זיצן שטיל. יעדער איינער ווייסט אז פנחס האט אייביג וואס צו זאגן און קלוגע זאכן. איך בין סתם אויב די עולם וויל הערן לאמיך דיר געבן א אפערטוניטי. זאג וויאזוי ארבעטסטו מיט שיער? וואס איז דיין ארעינדזשמענט מיט אים אזויווי וואס טוסטו אין די אפיס דארט אזויווי? אויב דו ווילסט שערן. יא, בעפאר דעם, איך בין געזיצן אינדרויסן פון די פון די פרעים אבער איך בין געזיצן אין די צימער און עס איז געווען א מחיה דא צו זיצן, די שמועס איז געווען א מחיה. איך וויל דיך אראפברענגען עקסטער פאר א פאדקעסט, איך האב אינטערוויוט איינעם נישט לאנג צוריק וואס ער רעדט אויך אסאך,

איז כ'מיין איך טרעף מיך דיעלן בעיקר, כ'ווייס נישט צו דאס איז געווען די עיקר כוונה, כ'מיין אז יא, צו דיעלן בעיקר מיט די היימישע עולם, וואס מ'רופט די חרדישע אידיש ספיקינג עולם, טוהן עקזעקטלי וואס די געטא גרופ טוט, נאר די פאוקוס איז, כ'מיין ס'איז דא נאך אידן דארטן וואס טוהן עס, ס'דא איינער וואס איז כאילו מער, ער קומט מער פון די מאדערנע וועלט, סאו אבוויעסלי די קלייענטעל און די די וועג פון טראכטן יא קנעקט בעסער מיט יענע סארט מענטשן, און איך אלס א חרדיש איד, אלס א חסידיש איד, אגעין, מען דיעלט מיט א קלייענטעל פון אמעריקע און פון יוראפ און חוץ לארץ, איז איך בין דאך דער איינער, איך בין די חרדישע חסידישע איד וואס קומט פון חוץ לארץ פון ניו יארק, סאו איך פארשטיי מיט זיי, איך קליק מיט זיי, און איך ווייס, איך פארשטיי ווען ער זאגט עפעס וואס ער וויל. דו ביסט די געטא גרופ רעפרעזענטעטיוו פאר אנשים כמוני.

ווען איך דעסקרייב בן שיח, איך וואלט גערעדט פון אים אלס א ארנטליכע מענטש, איז האסט אים געהערט רעדן האסטו געהערט אז א ארנטליכע מענטש רעד, יא? אבער ווען די בעטסט אים ער זאל זיך דעסקרייבן ער גייט זיך נישט דעסקרייבן, אהמ, איך בין שיח געטער איך בין א ארנטליכע מענטש איך בין א געלונגענע מענטש איך בין א מענטש וואס איז אינטעקט און א מענטש וואס איז פאוקעסט און א מענטש וואס ווייסט פונקטליך ווי צו בעלענסן זיין צייט, אבער ס'האט ער אויסגערעדט אזא סארט מענטש. סאו איך קען אנקוקן שי ע פון אדרויסן, רעדן פון אים פון דרויסן, ער איז זייער א ארנטליכע מענטש, און איש תם וישר וואס ער איז אויך, איז מיין איך צו זאגן אין די קלינע סענס אוו די ווארט, ס'הייסט ער איז א ביז, האסט אים געהערט, אויתכו האסט אים געהערט רעדן, ער איז א ביזנעסמאן, יא, ער קען זיין זאך. און ער קען כלומר'ס זיין אויך זיינע זאכן. און ער קען אויך זיין זאכן. יא, ער האט געוואלט, אבער ער איז א, ער איז א, ער איז א ארנטליכע מענטש, תם וישר. און יא, ער איז זייער זייער אן טאפ פון זיין געים. ער איז א וועלט פון נאלעדזש. אז, אזוי ווייט אז שי' האט שוין געשריבן צוויי בוקס אויף ריעל עסטעיט אין ארץ ישראל, אויב איך מאך נישט קיין טעות, כ'ווייס נישט ביי ביידע באט ביי די צווייטע זיכער אדער ביי די ערשטע זיכער, האט ער געדארפט האבן א מענטש וואס זאל ארויסשלעפן פון אים די חומר, ווייל שיח האט איינגעזאפט יארן פון עקספיריענס, ס'ליגט נישט פיילד אין קאפ, ס'איז נאר אזוי ווי פרעגסט א שאלה ווערט געטריגערט א באנטש מיט נאלעדזש וואס האט זיך אנגעזאמלט דארטן פון עקספיריענס, סאו צו שרייבן א בוק באופן מסודר מיט טאפיקס מיט דעס האט ער געדארפט האבן א מענטש וואס זאל אים פרעגן וואס קען נישט די ריעל עסטעיט מארקעט אין ארץ ישראל זאל אים אנפאנגן פרעגן קשיות און אזוי איז ארויסגעקומען חומר וואס איז מאטעריעל אויף א מסודר'טע וועג, יא? שטימט ש י? גראדע האב איך מעג אריינרעדן אינמיטן ווייל ס'געפעלט ווען עס רעדט זיך איך האב נישט אריינגערעדט ווען דו האסט גערעדט. איז איך מיין אז די קומענדיגע בוך גייט זיין גייט זיין אויף פערסאנעל דעוועלאפמענט ווייל אונז האבן אסאך גערעדט וועגן דעם אין דעם שמועס און איך מיין אז ס'הייבט זיך אן דארט. ס'הייבט זיך נישט אן מיט דעוועלאפן די ביזנעס. די מענטש דארף זיך דעוועלאפן. סיי זיין מהות דארף ער דעוועלאפן און ער דארף אויך דעוועלאפן זיינע עמאושענס.

וואו. טאמער, איך מיין אז מ'דארף האבן א געהעריגע פערסאנעל אינטערוויו מיט פנחס אליין, אויב דו אגריסט מיט מיך, לייג אריין אין די קאמענט סעקשאן מיט קעפיטל לעטערס און מיט צוויי פייער עמאודזשיס פנחס, איך האב אים שוין עכט געבעטן אמאל ער דרייט זיך ארויס סאו שריי עס אויס הויעך און אפשר וועט ער מסכים זיין. פנחס ביסט אויף די ספאט יעצט. אקעי. די עולם איז אויף די ספאט יא. שיע, איך וועל דיר זאגן איין זאך, איך האב ענדשויט יעדע מינוט מיט רוחענדיג יעדע אינטערוויו, אז ווען א מענטש קלעבט זיך צו צום אייבערשטן ווערט ער אנסטאפעבל. עקזעקטלי. סאו טענק יו סאו מאטש, כ'מיין אונז קען מיר נאך זיצן דא אסאך אסאך שעות צו שמועסן, באט אונז גיימיר עס דא ענדיגן, און איי עפרישיעט ביסטו ארויף געקומען, און כ'האף מ'וועט ארויסנעמען אסאך וועליו פון דעם. עקזעקטלי, הונדערט פראצענט, כ'האב צו לאנג מיט דעם, דו האסט געזאגט עס איז אנסטאפעבל, אז מיט דעם דארף מען לעבן, אז כאילו אז ווען א מענטש ער טרעפט זיך די פלאץ ווי דאס איז זיין פעשאן, די דארט ווי די אייבערשטער האט אים געגעבן די כלים פאר דעם, און ער פילט אז ער איז א שליח אין די פלאץ, דער מוז קענען קי צוגיין צו זיין ארבעט און טראכטן צו זיך רבונו של עולם איך בין דא אין די פלאץ ווי איך בין דיין שליח דאס איז מיין תפקיד דא אויף די וועלט, ממילא גארנישט קען מיר נישט אפשטעלן. Wow.

ווער איז עס שמענו? אה, ווער איז עס שנדער? איך האב עפעס א געדאנק, איך מוז טראכטן, איך האב נישט, פאלט נישט איין יעצט אויף די מינוט איינער וואס איך קען דאס זאגן. ס'איז דא א יונגערמאן, איך מיין נישט קיין יונגערמאן, ס'איז דא א דעוועלאפער וואס איז אין ביהמ ד, ס'הייסט אייכלער, גאנץ א אנגעזעגענער מענטש, ער איז שוין היינט אזא מערסטעקליג רבי אויכעט, וואס ער מאכט שבתים און זאכן, און האט דעוועלאפט א שיינע ביזנעס, כ'מיין ער האט אנגעהויבן פון גארנישט און איז היינט א גרויסע דעוועלאפער, און ער געט אויך, ער האט ליב צו אינספייערן מענטשן כאילו אין רוחניות, און איך מיין אז אזא פלאץ וואס מ'קען אים געבן א סטעידזש אז ער זאל קענען אינספייערן מענטשן אויף זיין דזשורני, איך מיין ער וואלט געווען אינטערעסירט. איך האב אן איידיע, אייזיק נאפלער, דער וואס פירט אן די מיני בי ענד עיטש דא, די גרויסע אמאזאן ביזנעס וואס אסאך אינגעלייט ארבעטן ביי אים, זיין משוגע מאמע וואס קומט פון אמעריקע, אקעי. שכוח.